mangwana nemasikati manheru kwese kwamuri kumativi enyika nhasi tiri kuenderera mberi nekuongorora uh, mashandisirwo nemashandiro anoita iwo cubase pro kugadzira mumanzi wemhando dzakasiyana-siyana pakugadzira mumanzi uh, kunodiwai kwangoma nehosho handiti uh, chimwe chinodiwa pazviridzwa uh, uh, chidavado che anonziwo magwenya kana kuti macords handiti pazviridzwa anodiwa iwayo and kune avo vasati vamboenda kuchikoro chekuridza uh, magwenya aya kana makodza aya uh, cubase inouyayo ine chimwe chikamu chainacho chekuti ukwanise ku uh, kuzvigadzirira kana kuzviumbira macodes aya zviri nyore handiti saka muchikamu chanhasi tichaongorora isusu chikamu ichocho chekugadzira nekushanda nemacodes mucubase saka chekutanga chatinoita kuti titange kuumba macodes edu tinouya panapa handiti tobaya ipapa tichambva tagamuchirwa nechikamu chino ichichi pana pakanzipo codes pad code pads handiti mukaona ichi chisipo ichochi dzimwe dzenguva panenge paine chino ichi chakanzi icho editor kana paine ganyamuhongera rino iriri pana pakanzipo mix console izwi rangu rutobudira panapa iro kana pasina ichocho munogona kuwana paine Ah, chino ichi ichi nguva dzakawanda munokwanisa kumbva mangopotserwa imi kuno uku kunenge kumacod pads handiti ka kana kuri kunzi hapana futi ichochi mukabaya kavhiri kanaka ndopanosarudzwa kunzi muri kuda kuti muone chii mukachera mabvisa katiki kano aka mukakabvisa zvoreva kuti paya paya hapachaa ichino chachaoneka asi tikaisa katiki kedu pakanzi codes page panapa inobva ya, yabuda zvakare saka pari zvino muri kuona kuti hapana chiripo hapana chakanyorwa pazvikei zvedu zvino izvizvi anditi Saka isu kuti tipfekere uh, magwenya edu emacods pazvikei zvedu zvino izvi izvi ndoda kuti titange tatsvaga isu chiridzwa chekuti kana totekenya isu tinokwanisa kunzwa maungira emagwenya anenge ari pazvikei zvedu izvi rega ndishevedze ini uh, helion uh, vakaita kosi yedu kubva kwekutanga makutoziva kuti kune nzira dzakawanda dzekupotsera idzo ah, zviridzwa uh, pamitsara panapa handiti saka ini ndiri muhelion muno muregai nditsvage ini chiridzwa chandinofunga kuti chinokwanisa kunyatsotipa maungira emagwenya aya zvakanaka chinova ichoo chiridzwa chepiyano handiti ndotsvaga yakachena ndotsvaga rekai nditore ino ndinzwe ehunde rega ndishandise chiridzwa ichi kuti ndigadzire macods edu pari zvino isu tikabaya pazvikei zvedu panapa handiti tikabaya baya pano hapana chiri kubuda saka iwewo kana uda kuti utsvage uh, chitsiko chekuti ushande nacho kugadzira magwenya ako unouya pana apapo wosvetuka pana apa pane kamusiva kakatarira pasi touya padenga pana apa ndo pavanotipa kodzero yekuti tichipfekera isu uh, magwenya edu saka unouya pana apa iwe pakanzipo load code pads presets zvichireva izvo kuti ndo pamunobaya pano kuti muwane zvipfumbatirwa zvemagwenya edu uyezve muzvitsiko uh, zvazvinenge zvakarerekera pane zvitsiko zvakasiyana siyana zvimwe zvakasanganiswa inini regai nditsvage uh, magwenya ari muchitsiko cha a minor ichi chiri panapa ichi and ndobaya ichochi uh, unobva ugamuchirwa iwe nemavara manomwe ari pamusoro pezvikei zvedu mafambiro emavara aya ndokuvakwa kwechitsiko cha A minor. Pari zvino nekuti isu tiri kushanda nemachords, chikeyi chimwe chete chega chega chichange chichirira icho machords handiti. Machords aya anenge akarerekera iwo muchitsiko cha A minor. Kune avo vari kudawo kuziva kuti machords aya anogadzirwa sei, pawebsite pedu pane Uh, chidzidzo chinotaura chino nezverungano rwemumhanzi inonzi yo music theory pari zvino ngatibaye ah, chikei uh, chega chega tinzwe kuti chinotipa makwenya akaita sei ndo mashandiro azvinoita ngasangane musikamu tinotevera tiwedzerezve kushanda ne uh, ah, macode pads edu maita basa